Ech begréissen iech dann haut zu enger weider Episode vun den Online Battles. Haut awer fir d'éischt emol eppes, Dir hutt et elo scho gesinn, en anert Bildche wéi soss. Ech erkläre elo den Tell Leit fir d'éischt wéi se hire Mic an an da gi se fir d'éischt op hir Säit hei op de Profil an da ganz wichteg, da klickt der op dat Bildchen. An dann eben Kakter, do steet scho Mii, dee Moment, do muss een natierlech elo eng Kéier erëm drop klicken an erof goen fir deen ze änneren. Dat huet Nintendo ganz ganz interessant gemaach, wéi dat kee Mënsch et jo erëm fënnt. Dir gesitt jo hei, voilà, do gesitt der et, de Luxtag. Ech maache mer haut elo en zweete Mii nach, et gëtt e bësse Yolo-like gemaach an der Zäit erklären ech e bëssen wéi e Mii gemaach gëtt, dat missten d'Leit dann awer wëssen. An deem herno e bëssen nach oppasse mat deem ganze Luxtag. Also, wisou Luxtag? Et ass jo nëmme Inteltag, wat d'Leit scho e bësse fäerten, wat huet deen da elo wëlles, déi net involvéiert sinn. Mee vum 30 Juni u bis den 21 Juni wäert de Mario Kart World Cup 2017 stattfannen an. Mir wäerten ënner 12 Ekippen ënner 12 Länner dobäi sinn. Luxemburgo ass also dobäi. Mir hunn e Kader vu 14 Leit opgestallt. Deen ass elo den 8 Juni ugemellt gi vu mir an et ass eebe elo, ech maachen hei elo e klenge Yolo-Me nach an eeben de Leit eng Kéier ze soen, hei de Luxtag gëtt da geholl fir déi dräi, véier Matchen, déi mer wäerte spillen. D'Zil fir eis ass et deemno iwwerhaapt mol dobäi ze sinn. Ech wiederhuelen nach eng Kéier, et sinn 12 Länner déi sech ugemellt hunn. Elo während der Video, also während der Opnahm, wäert ech e bëssen nach d'Länner iech beschreiwen. D'Finall wäert Enn Juli gespillt ginn an hei ass den Opruff dann, wee wëll informéiert sinn iwwert de ganze World Cup. Ech wäert um Facebook-Site vun Team Lëtzebuerg iech ëmmer up to date halen wéi d'Matcher lafen, wéini mir spillen an och wéini, wéi déi Brackets herno ausgesinn, well de Format ass esou, Du hues ufanks eng, Gott, elo kucken ech grad d'Emmi hei och no, wat hunn ech mer do nëmme Gedanke gemaach? Also wann ech gelift d'Emmi net sou tel quel nomaachen, léif Telmemberen, Luxmembere besser gesot, ech hat do de Moie keng besser ze dinn anscheinend, jo, de Grinskapinn. Also den, du sees ëmmer, et sinn 12 Länner dobäi. Et gëtt fir d'éischt eng Gruppe festgemaach. Wahrscheinlech elo de Moment gesäit dunn aus, dat mer entweder mir hunn dräi Divisiounen à véier Teams oder eebe véier Divisiounen à dräi Teams. Dat weess ech elo net, wéi sech do eens ginn déi Admins, de World Cup Staff. De Moment ass et eeben, dat mer entweder zwee oder dräi Matcher wäerte spillen op d'mannst. Ginn ech och mol dovun aus, dat et och zwee bis dräi bleiwen. Et si wierklech staark, staark Nimm dobäi, wann ech de ganze Kader vun den aner Ekippe gesinn. De Moment 6 vue 6 gëtt gespillt, 12 Courssen. An jo, hei gesi jo mäin MLG-Brëll, deen däerf een net feelen. A lo hei ganz wichteg mat de Faarwen eng Kéier, Mir hunn rout an hellblo ausgewielt, also eis Haaptfaarf ass rout an d'alternative Faarf ass eeben hellblo vum Fennelie Gold. Also mir maache lo hei de Luxtech an do muss ech och eng Kéier weisen, wéi dat ausgesäit, nämlech nach mol e groussen X-Läit huelen an dann ass hei wichteg, Dir gitt ganz ganz erof déi Symboler sichen, wëll mir hunn do de Stär wäerte mer huelen fir eng wichteg Differenz ze maachen, deen net ronde Stär, merci, voilà esou einfach ass dat do erëm net, jo voilà an domat hu mer en en Tag gemaach. D'Nimm sinn all bekannt, ech wäert se och eng Kéier de Kader hei an der Beschreiwung opschreiwen an vläit herno nach eng Kéier erwähnen, wann Zäit dofir ass. Also back to der Diskussioun, dat et eben eng Gruppefest gëtt an herno gëtt et een Turnéierbeemche wou mer wahrscheinlech vläit net méi wäerten dobäi sinn. Mir wäerte versichen op dësem Youtube Channel hei erëm d'Videoen opzelueden, respektiv wann de Sam matspillt gëtt e Livestream souguer gemaach. Wann net ass et eben dat den Eric oder dat ech et dann am Nachhinein giffe maachen. Voilà, dir gesitt elo hei dann de grinsende Luxbandicaden, away den alternative me. Voilà, do kann der erausgoen an et ass eebe wichteg, datt der do net A dréckt, well dann huet der nach är normaalt Bildchen ëmmer drop. An der Zäit wou ech an d'Spill hei eraginn, erkläre ech och nach kuerz mat de Faarwen. Jersey ass jo wierklech och wéi esou Trikots bësse gemaach ginn an et ass eeben de Fall, Maine ass rout Faarf, do wäert den Daniel net frou sinn, mee et ass esou, an Alternative ass hellblo. Wa mer elo zum Beispill géint Kanada, China oder géint d'Schwäiz spillen, ass et dann, dat mer musse vläit hellblo huelen, well déi och eng rout hunn als Hir Haaptfaarf, also wéi gesot Livestreams och zréck dono, probéiere mer ze maachen an dat Ganzt, de ganze World Cup gëtt op eSports Bros TV vun de Fransousen iwwerdro, natierlech gëtt dann op Englesch gemaach a vläit wäerte mer ab und zu och do erschéngen, well se hunn de Leit e bëssen d'Versprieche gemaach dat et. Sou gemaach gëtt, datt wierklech all Land op d'mannst een Optrëtt op deem Stream krëtt. Et kann awer natierlech erëm si wéi d'Matcher falen, dat et vläicht net de Fall wäert sinn. Ze gewanne gëtt et näischt, niente nix, an dat Wichtegst ass eben, datt d'Leit dobäi sinn. Et geet ëm de Spaass. Natierlech mat Mario Kart ass dat esou e Saz, dee kann net riicht ausgoen, mee jo, et ass wierklech, dat soll en E-Sport sinn. net vill erëm dei Suen an den Aasch gestach ze kréien. Dat ganzt gëtt vum MareCat We MareCat World Cup besser gesot Staff organiséiert an déi maachen et och fir näischt an et ass eng mega Aarbecht dat ganzt fir ze organiséieren. Ech weess scho wéi et ass fir d'Ekippen emol unzemellen, do muss de och schonn deng Zäit huelen an ech weess wéi et ass hei e Video ze maachen, do muss de och deng Zäit an deng Gedold hunn. Also dat waren d'Erklärungen, wierklech den 30 Juni geet lass an elo während de Coursse wäert ech e bëssen hei iech erklären, Mir déi Equipe sinn wann ewéi geschroen huet zum ganze Projet deen hu mir vun TL aus deen dat war meng Idee dee Moment an ech hunn d'Leit gefrot lo während zwou Woche laang an ech hunn ebe lo 14 Leit opgestallt déi wäert ech och herno nach eng Kéier erwähnen déi dobäi sinn. Datt der gesitt déi grinsen ech ënnermi do schonn an der Lobby zéckt net ze froen a fir de Rescht ech soen et och hei nach eng Kéier kloer mir sinn dobäi mir sinn ugemellt mee erwaart iech net dat mir dee World Cup do gewannen. Den Niveau ass héich an et ass schonn, fannen ech perséinlech, eng grouss, grouss Éier, dat mir als Lëtzebuerg iwwerhaapt eng Equipe do opgestallt kréien, ouni do vill Hëllef dobäi ze hunn. Well ech ginn Iech just e rezent Beispill, Team Nordic, do geet et schonn emol un. Team Nordic, wat ass dat? Dat ass eng Equipe, déi fir d'Finnlänner, fir d'Dänen a fir d'Schweden an d'Norwege soll gemaach gi sinn. Déi hunn sech elo ofgemellt, well déi kréien a véier Länner, Net ee Kader vun 9 Leit zesummen, also de Kader däerf 9 bis 15 sinn, 15 ass och den Maximum, mir hunn mat 14 Leit, mer also wierklech gutt do dobäi an déi hunn et net hikrut fir sech do genuch Leit ze mellen, déi spillen da just Maarek Kadvi zesummen. Kleng Informatioun och hei eng Kéier, Maarek Kadvi gëtt et keng Lëtzebuerg Ekipp, wëll do ass Team Benelux. déi sech ugemellt hunn, an esouwäit ech informéiert sinn ass de Jeff do nach deen eenzege Lëtzebuerger dee matspillt op dëser Plaz. Eng Kéier och do vill Gléck gewënscht fir am Marquette Wii Cup, mee och do ass den Niveau héich an et ass awer leider gesot e kloert Zeeche wa 14 Leit sech fir e Marquette Art Deluxe World Cup umellen a just nach ee fir Marquette Wii, dat d'Leit e bësse mat der Zäit hei ze matginn a verschiddener eebe Maja, Also, mir gesi lo hei e Räubhund Gendarm. Spille mer e bëssen an ech erklären iech elo, ech, besser gesot, ech erzielen iech, wéi eng Länner dobäi sinn. Geet emol lass mat eisen Noperen, quasi Noperen, kann een et nennen. Also, ech hate mat Benelux geschwat. D'Belsch ass zum Beispill net dobäi, mee d'Hollänner hunn eng Ekipp opgestallt an och eng zimmlech staark, well se hu vill, vill Zäitfuerer, déi och gutt ënnerwee sinn an Top Tens. Ech mengen, wann der eng Kéier elo Marekart, Arte Luxe Sud, kuckt iech déi World Top Tens do un. vun der ganzer Welt. Du hues och sou Ventox an den Danny, déi sinn och d'Leadere vum Ganzen an d'Talana hunn natierlech och hiren Humor mat Waff, mat de Waffelen an den de Wilders ass an hirem Tweet och schonn dran an natierlech och de de gudde Kéis an d'Tulpen alles. Dir wësst wéi d'Talana sinn. Ob d'Talana elo vill ze mellen hunn an dem World Cup, ech weess et net. Dass sinn sou déi zwee, dräi, véier gutt Leit, de Rescht weess ech net. Vläit treffe mer géint se am Match. Am World Cup, wann net, kucken ech eng Kéier och vläit do e Frëndschaftsmatch unzesetzen. Vläit kéint dat eng Kéier eppes ginn, wou mer eng Ekipp hätten, déi mer net ëmmer géife komplett do verléieren an op 500 Punkten oder esou géife verléieren. Déi zweet Ekipp dann ass Spuenien an de Gammer, den FW Gammer ass do de Leader vun hinnen, ass An d'Spuenier waren ëmmer bekannt, och am AK d'Fee, dat se e bësse méi staark waren. Mee beim AK Dark Deluxe, mir hunn et och elo scho gesi mat Ragnarok oder Final Emblem, se hunn, se hunn, se hunn, se hunn Krämpes. Also se si e bësse méi schwaach ugesat. Ob dat elo fir eis duer geet fir se vläit ze klappen, ech weess et net. Mee par rapport zu deene groussen Länner hänke se ferm hannendrun no. An ech maachen elo en Announcement, elo deen hei Video kënnt den néngte raus, den néngte Juni. An den zéngte Juni spillt Lëtzebuerg géint Spuenien en Testmatch am Mercat, Art Deluxe, owes um néng. Kucke mer fir dee Match dee Moment nodréiglech opzelueden. Ech mengen net, dat den Sam oder esou dee wäert live streamen. Et ass den éischten Testmatch fir eis. Mir kucken da wéi mer eis eben do schloen. Vläit kréie mer eng Ferme op den Deckel schonn direkt. Mee ech hu mer Spuenien ausgewielt, wëll wéi gesot, dat ass elo net déi gréisste Crème de la Crème an et ass och e Land, déi sichen de Moment no no Frëndschaftsmatcher. Do ass och wierklech de Discord-Chat opgemaach, wou ech dra sinn. Si sinn d'Land, dat momentan sicht fir sech och ze testen. Se fanne keen direkte Géigner. Déi grouss Natioune si lo net wierklech oppe fir géint se ze spillen. Dat ass och kee gutt Zeeche vläit, mee esou ass dat leider. Dann hu mer nach d'Schwäiz. De Maxi an de Mike Dragon si elo d'Leaderen. An d'Schwäiz, dat ass e bëssen onbeschriwwe Blat, mee si hunn awer gutt Chancen, menger Meenung no, fir esou déi Iwwerraschungsekipp vläicht vum Turnéier ze sinn. A wee weess, wa mer vläicht géint si och déi Chance hunn, ze spillen. Also, Dir wësst wierklech, eng Divisioun, esou eng Grupp wäert 3 bis 4 Ekippen hunn da wëser 3 Zwieleftel oder zwee Zwieleftel Chance iwwerhaapt sou eng Ekipp z'erwëschen. Vläit hu mer wierklech och d'Aarschkräfte gezunn a mir erwëschen direkt grouss Natiounen, mee derbei ass ernee alles, muss ee kucken wat op eis duer kënnt. Also d'Schwäiz wéi gesot ass och dann dobäi. Ech war e bëssen iwwerrascht dat déi sech och sou ganz ugemellt kruten, mee jo där ginn et och genuch déi Schweezer. Mol kucke wat déi sou maachen.

Si gëllen als Top 4 Kandidat. D'Fransousen sinn och hei wierklech grouss, grouss Nimm an sinn och gutt beim AK Dart Lux dobäi, wann net souguer de World Cup, deen se kéinte gewanne mat esou engem staarke Line-Up. Sinn ech och mol gespaant wie se schloen an dann ob se et gewannen oder net, dat weess ech net, mee Team USA also. D'Amerikaner sinn dobäi mat Dark, Dino, Bryce, N-Bates, Rookie, Sink, Strikes, Soldier a sou virun a sou fort. Och si gëllen als Top 4 Kandidat, wann net souguer de World Cup Favorit. Also et ass nach eng Kaart, wéi gesot, do kann ee scho sou Felder nennen, mee hunn do, si hunn scho vill Testmatcher och gemaach, géint Holland an Däitschland hu se kloer fir sech kënnen entscheeden. Do huet awer schonn eng kleng Differenz vum Feld. Also Lëtzebuerg wäert géint d'USA och net vill ze mellen hunn, dat soch ech och riicht aus. Do gesitt Der och déi Bommen hei, dat ass d'USA déi ronderëm lafen. Maja, an du mer nach d'Australier. Dat gëtt e Match, wa mer géint déi musse spillen, do gétt heeschen d'Moiesen fréi opstoen. Dat gëtt net sou witzeg. De Shadow, Anthony an Thomas hu sech ugemellt emol als. Kapitänen an d'Australier. Ech giff se awer och an den an déi iewescht Top 6 vläit vom Gefill hier setzen, ausser ech iere mech do komplett, mee och si hunn eng Partie Zäitfuerspezialisten an och eben vum Fueren hier. Et muss ee kucken, wéi dat mat der Leitung gëtt, mee nach ni géint Australier bis elo d'Chance gehat op der Switch ze spillen. Wa mer se kréien, giff ech mech awer trotzdeem freeën, fir och d'Australier eng Kéier erëm ze begéinen. Mir haten deemools eng Kéier op d'Maquette, fir och géint d'Australier Lännermatch an der an der Liga misse spillen an holy moly, dat ass och eng ganz aner. ganz anere Feeling deen do huet. Mee déi siwent Natioun dann Kanada an ween vläit weess ween eis Match verfollegt mir hate géint Midnight Quest gespillt do war och ee Kanadier dobäi den huet Felix geescht an deen ass och hei de Leader vu Kanada an och den Tyler dee Moment ass dobäi an och si gëllen als Top 4 oder vläit wann et schlecht geet Top 6 Kandidat. Also am ieweschte Mëttelfeld kënnt der Kanada fannen Dann hu mer nach d'UK, also déi hu elo e Brexit, oder Mexit gëtt hie haut geschriwwen, Theresa May huet bëssen op d'Wale verkackt, den Zander, den Ryan, den Owen, den Abbie an den Jake sinn derbäi, an United Kingdom, also et ass och Irland als derbäi, a Co. Déi et ass net Team England oder esou, si si bësse méi schwaach par rapport zum Marc Grad, wéi jo och agestallt. Dee Moment muss en nach kucken, wéi si sech schloen. An ëmmer nach Däitschland, dat ass WEC plus Adaptility Fusioun, Boshi, Kai, Mio, Dashi, de Falken, Hypex, Robin, also si scho Leit, déi mir vu Lëtneterl aus kennen. A si dierf aus Däitschland, wann déi net Weltmeeschtere ginn, dann ass et eng Enttäuschung, mee ech sinn do e bësse realistesch, den Top 6 Kandidat si se, well si géint déi grouss Natiounen, ech hat virdru schonn erwähnt, géint d'USA, Hunn se net vill ze mellen. Voilà, an da geet viru mat China an Japan nach zum Schluss. Dat gëtt e bësse méi interessant. Ech hunn nach net vill géint se kënne spillen, mee d'Japaner sinn als World Cup Kandidat festgesat. D'Chinese si vläit e bësse méi schwaach, awer onbeschriwwen, mee ech géif d'Chinesen net ënnerschätzen. An esou ass dat eben. Voilà, an dann nach elo komme mer zu eiser Ekipp, déi 12. Dat si mir, Lucemburgo. Also ech nennen eng Kéier déi 14 Leit op.

um Déngscht, en Idiot, deen alles organiséiere wäert, de Bendice. Ob mir e World Cup kënne gewannen, ech hunn schonn däitlech gesot, Nope, wahrscheinlech net. Vläicht packe mer jo eng kleng Sensatioun, mee ech hunn do fix virdu gesot, dobäi ze sinn ass schonn eng grouss Éier, an dat ouni déi grouss, déi gréisste Community aus dem Land, déi jo ëmmer esou vun E-Sport praalt a wat weess ech alles, déi dat do erëm. Einfach lénks lei loossen, well am September ass erëm e grousst Spill annoncéiert wat Fifa heescht, da wësst der Bescheed. Kanner, dat ass mäi Statement dozou. Ech hoffen et iech gefält dësen Announcement hei, och dëse Format vum Video. Ech hunn iech elo e bëssen d'Ekippe presentéiert an ech widderhuelen et nach eng Kéier, et sinn just 12 Ekippen dobäi an dorënner si mir dobäi, d'Lëtzebuerg. Also ob dat eng kleng. Ech perséinlech sin zefridden dermadder. Wann dir awer sot et wär besser wann der net dobäi sidd, kënnt der mer dat roueg an d'Kommentarer schreiwen. Mee esou wéi Team Nordic wann do 4 Länner sech net gerappelt kréien fir eng Equipe opzestellen, dat ass schon en Zeechen. An och fir Team Portugal gëtt et net. Wat och mech iwwerrascht huet, Italiener hu sech guer net gemellt. Déi hunn d'Maricard-Art Deluxe anscheinend ofgeschriwwen, spillen awer nach de Maricard Wii World Cup. Do mierkt een also, dat ass wierklech eng Community, déi sech do dertëscht erëm splitt. No de Spiller hier, et ass wéi Smash mat Smash 4 a mat Brawl, kanns de och erëm e Split maachen. An esou ass dat de Moment. Also wierklech Brasilianer, esou Latäinamerika hues de och näischt dobäi. D'Belsch natierlech, dat war kloer, datt déi sech net melle, well déi hate scho bei Benelux och Schwieregkeete fir Leit ze nominéieren. Ass e bësse schued, mee wéi ee doheem sot bei eis an TL, se kéinte jo och Frankräich an d'Belsch zesummen an een Dëppel maachen. Wat kënnt dobäi eraus? Nee, dee Witz ass mol seriö, gëtt bësse rëm nationalitéitefeindlech. Also ech hunn iech hei alles esou schéin presentéiert, ech hoffen de Format huet iech gefall. Dir gesitt also wéi de Luxtech auszegesinn huet, meng léif Matspiller. An mir halen iech hei up to date um Youtube Channel. Dofir nach eng Kéier Merci un de Sam an un den Eric déi dat bis elo och gutt matgemeeschtert hunn fir alles op eng Plattform ze setzen respektiv ze halen. Dat d'Leit och bëssen eens ginn an net mussen op 100 Plattforme siche wéi dat ass op Facebook. Team Lëtzebuerg wéi gesot. Liken giff een op Lëtzebuergesch soen, gären hunn. Hust, hust, hust. An da kritt der do ëmmer d'Informatiounen, vum 30 Juni un geet dat Ganzt lass. An jo, esou ass dat, wann der Froe sinn, zéckt net se ze stellen. Fir de Rescht, Organisateur vum Ganzen ass de Staff. Fir tel, fir Lëtzebuerg man ech d'Organisatioun. Le Sof fir tel maachen. An gleeft mer, et ass net esou eng flott Aarbecht, ëmmer dat ganzt Papeierasse-Gedeessems oder wat. Daat huet d'Dor Gesdorff ze Baachen dobäi le Gosse gebar gewiecht den 8 Juni. An lo heescht lo just nach ofwaarden. Ech kann och d'Beispill gi vum Gilles, Spezialfall, deen huet missen säi Pass eraschécken well deen eben an Dänemark momentan lieft, mee well e Lëtzebuerger Nationalitéit huet däerf en och beim World Cup dobäi ze maachen. Bei enger MKJu ass dat zum Beispill net sou schlëmm, do ass dat komplett wurscht. Maja deng sidd hei beim Insigne nach guck mol enke wat Jean Beck konter maachen ne also ech hu mer och esou en Battle Modus ausgesicht dann ass deen dëse Monat och erëm ofgeschloss gewiescht natierlech ass elo erëm de März fir wat däck Pista Spëtteecher erëm maache kann mee ech hu mol eng Kéier eppes Wichtiges annoncéiere gehat an duerfir ass dee Format hei genotzt gëtt dee genotzt an esou ass dat sou. Ech denken dat war et geschou vun menger Säit aus. Dir kënnt elo hei nach e bëssen nokucken wéi ech ronderëm fueren. Ech hunn alles an den Video eragestach krut wat ech wollt erastiecht. Wéi gesot, nach eng Kéier Merci u meng Leit, un déi 14 un respektiv ouni mech déi 13 déi sech mat ugemellt hunn, déi et interesséiert, déi de Spaass matmaachen. An ech betounen wierklech et geet ëm de Spaass. wäerte Matcher kréien, wou mer vläit salzeg sinn, mee herno wäerte mer soen, putain, mir waren ee vun 12 Länner, déi dobäi waren bei de World Cup 2017. Ob mer bei 2018 dobäi sinn, muss ee kucken, wéi d'Spill sech entwéckelt. Voilà, mir kréien en Disconnect. Ech mengen, et ass Zäit, fir Äddi ze soen. Merci fir d'Kucke. Bis d'nächst Kéier. Allez, ciao, ciao.